Kong dok wacit kwene i Kampala ka ma onongo icoyo waco iwi ni yat agwera pi two jonyo kombeddi tye i kin piny me konyo kit me mwonya yat pa two jonyo. Amiyo ikom waneno vidio eni ka wadugi. Aboro i Afrika gitye i kom yub man dok gin aye tye Uganda, Kenya, Mozambique, Nigeria, South Africa, Tanzania, Zambia ki dong Zimbabwe. Project me mwaka abic-ci dul ma obutelo wiye aye dul me South African Medical Research Council ma gubutelo nen ni project man otiyo maber me nongo yat agwera ma tiyo matek me jwiko nya pa two jonyo ki dong bene juko ne amatwal i Africa. Ki i Uganda, jo ma tye ka telo wi yub man aye lukwed madongo i te dul me Joint Clinical Research Centre ki dong Makerere University Walter Reed Project ma gitye ka telo wi yub man i Uganda. Doktor Cissy Chityo aye tye Executive Director me dul me Joint Clinical Research Centre. So this is a partnership and uh, we are looking forward

He's going to help African scientists to design and develop a vaccine with their own scientific minds. Ma lubbe ki lok pa lutic me gang kal me yotkom, neno man kono nyo kwed en obo konyo me kelo gen manyen me jwayo two jonyo ki i Africa.
HIV has been with us for quite some time.

who can transmit HIV. Neno pa wi lobo tye me juko nya pa two joni ki dok bene jwayo ne oluu i wi lobo me o i mwaka alip aryo ki pyera adek dok nen obo nyako nyige pi lok ange ma ocwiny i one luo television aniya Sunday Akumu. Apwoyo tutwal me neno ripot eno ma tye ka kati eni, ripot ma oyomo i dano madwong pat lweny i kom two jona ni co awaco kany ni China eni nongo dong okati i USAID aye tye poko ne ki Joint Clinical Research Center karacel ki Makerere University Walter Reed Project lok kom two lweny i kom two two jonyo wawaco kany ni ca ni gitye kati ki project me nongo lubira ma ituce kwede atuca, so vaccines, ki ngo eni. Bedo wai kit a reporter wa Sunday owaco kwede ni by twenty thirty romo nyako nyige me ryemo HIV from Africa.
Project eni me acel obino i kare ma Uganda tye ka lweny matek me neno ni kijwiko peko ma bino ki two ma tye i kin dano. Daktari mapat pat ma guloko-ni guloko pi peko pa two kit ma tye ka nya kwede, kit ma dano pe tye ka gwokke kwede. Ento neno bene ni Uganda okato ki dul aryo me wacogi ni neno kit ma gin gikato ki diro ma megi me kelo nican i kom two man pire tek. Kombeddi gin ma dano neno calo gin ma pire tek aye ni Ka kit wa-yi kimito tyeko peko me two man, kibityeko kining? Dano ma gitye mwonyo yat giwaco ni sustainability ne tek onyo omwonyo ne ceng jwi ni kene okene mini wi owillo dek kono pe acamo kono ngo pe otime. Ento tam mubino kiwaco ni pingo pe kikelo vaccination ma kigwero mere dano agwera dong in ibedo ma nongo komi nongo kome tye o ma dong pe yelo nyo pe ibedo ka mwonyo yat cawa weng. Onyo kikel yat ma kituco mere kicel i nge dwe adek, ma nyuto i nge mwaka acel ituco wang ki dek keken. Nongo iniang atir ni ka kitimo quarter system nongo iromo neno kit ma tye kwede. But peko ma tye aye ni eni pwod tye tam i kin jami mapat pat pien scientist oa i lobo aboro me i Africa Gubino karacel ka keto wigi karacel ka neno kit ma program eni romo nyako ki nyige. Yom ic bibedo tye madit ka gin gukato ki Lasting Solution, gin ma romo konyo tyeko peko me two. Latam ma tye aye ni, by the time ma kikato ki yat eni nongo kitimo thorough research, Andreas, pien wiya pe Covid 19, kibedo ka waco ni kitimo research oyoro yoro kicwalo woko oyoro yoro so dano mukene gubedo ki gong cwiny ni research-ce peya otum tutwal. Eno mera bedo lok mubedo ka winye i kin piny ento cawa tye pud me timo thorough research i kom yara gwera me two jony eni by the time ma kikati kede kikati ma nongo dano weng tye ki ye ni gini kitimo research ma is conclusive. And atamo ni the fact ni bene tye ka ao ki i lobo aboro weng is not a one month or a one country's affair ni a in oa ki Uganda in oa kwe. Kit me waco kwede ni clinical trials romo tero mwaka aryo adek ema. So it's not just ma bene kine okato ci wan watye ki gen ni eni biromo konyo tyeko peko ma tye. Kono gwok do ka imwonyo kiwaco ni namba pa dano ma tye ka nongo two tye lamal Emma, An atye ki lega me calo. Ngo ma timme ka dano ocito ka rwatte laco ki dako ci gugwokke ma kun gitiyo ki roc bol? Do they like it? Do they hate it? Gilworo tic kwede because they are more comfortable ni myero ginong two? Atamo ni we should not expose ourselves to such kind of condition. Kula kato exposure eno bene nongo ngat mo etimo bemako akaya. Dano ma lworo two dwong dwong mo pat. Nongo en aye tye ka wacone ni, Jo ma tye ka, kit ma iwaco kwede ni jo ma tye ka timme akaka-ni, ngat ma in ingeyo ni tye ki two, pe ibed calo Catan ma imiyo yat it dano nyo imiyo two it dano on a deliberate note. Ni, ngat ma in tye ka mire two-ni romo bedo ki omer odiki, romo bedo ki lameru, and you don't know where this thing ends. Ki bene kit me po dano kome ki waco ni, Oh, yat agwera tye ka bino, oh, yat me two dwenya tye ka bino, nongo kicak bedo ata. Dano pud omyero omedde ki gwokke. Lok me ABC ni pud myero kiti kwede. Wi apo ABC obitiyo adada. Abstinence ka pud pe iti ready. Being faithful ka iti ki dako nyo nyo cwari, ki use condoms. An awaco dano awaco me ni gin acel ni ka pud inongo two oco nyo pud ibito and you're going to die a painful death ma nongo bene pe iyub pe iye. Well dano weng bene obuto ento in ito kining is the question. Adada eni lapeny ma waye dwoko botwu kunu, kong waywe manok ka dok wadug wamedde ki lok me biacara ki me